Aħna nħossuna sorpriżi li akkademiku bħalu daħal f'dan it-tip ta' kummerċ. X'tagħrif ġbart dwar dan il-kummerċ? Dena dejjem kienet problema għal kull min studja l-Vassalli. Kif sab mezz ta' flus biex jistudja f'waħda mill-aqwa universitajiet fl-Ewropa, La Sapienza, Hekk għaliex il-familja jew kienet tgħinu, imma l-familja eżatt tiegħu tilef il-missieru, ommu reġgħet iżżewġet, u għajnuna ta' dik il-kwalità kienet diffiċilissimu biex tingħata. X'naraw żagħżugħ jistudja Ruma, naħsbu li forsi anke dawk li kienu jiġu minnu kienu jibagħtulu. Imma biex wara napprezzaw li kemm kellu bżonn flus, Naraw kemm l-istudji li għamel, il-vjaġġi li għamel, kemm il-darba ġie Malta biex jiġbor ċertu kliem għad-dizzjunarju li kien se jibda jaħdem fuqu u anke Biex iżżomm żagħżugħ ġo Ruma jistudja ma kinitx ħaġa faċli. Jiġifieri hu. Għalhekk hu
ra kif għamel biex b'xi mod jgħin ruħu. Jiġifieri hu l-kummerċ għenu biex jippubblika il-kotba li nagħtu bihom illum. Jippubblika u jkompli l-istudju tiegħu. Ġewwa Ruma. Jixtri l-kotba li kellu bżonn. Sawa.
Li dik il-ħabta eh, ċerti kotba kont titqabbad il-min jikkupjahom lok. Ekku. Eh, għax l-istampa ma kienx irħisa eh, kif naħsbu li aħna llum. Fil-fatt, il-kotba tiegħu ġew stampati Ġewwa Ruma. Ġewwa Ruma.
Sewwa. Għandek eh, l-ewwel erba' tiegħu qegħdin hu. X'kienet ir-raġuni li fil-klijentela tiegħu Vassal li kien jikteb ġiex indirizzi differenti? Ara, Vassalli dala t-tagħrif nafuh minn dokument li sibt kawża fil-Qorti Maltija ta' żmien l-Ordni li da kien ordna xi qoton mingħand żewġ aġenti mill-Birgu. Sewwa.
U riedu ta' ċerta kwalità. U ried daqs hekk ngħatar. Kaminzuli u Caruana biex niftehmu. Kaminzuli u Caruana. Dawn bagħtulu dak li ried. Imma hu ta' bniedem li min tista' tgħaddeh mingħajr inlabra. Kif ġibidhom mid-dwana, ġab uffiċjal jigħżilhomlu u jiftaħhom ħalli jara rċeviex kollox kif ordna, u sab li kellu l-piż nieqes u l-kwalità ta' qoton li bagħtulu Kamenzuli u Caruana ma kinux dik il-kwalità li hu ordna, għax hu sab il-klijenti fuq kampjun. ta' ċerta kwalità. Issa għandek tkun taf li l-qoton Malti kien hemm suq tajjeb tiegħu. Għaliex? Għax kien ta' kwalità li li jipproduċi minnu kotnina, għażel, minsuġ ta' kwalità tajba għax kellu ħajta twila u l-għoqiedi jew il-brim kien isir iktar fin. U dal-qoton konna nesportawh barra aktar minn Malta, postijiet. Iva, kellu. Għax difatti l-klijenti tiegħu kienu wieħed Żvizzeru li kellu kummerċ anke barra Ruma. Kellu l-Ġermaniż, kellu mara Ġermaniża li tinnegozja d-drappijiet. Kien hemm oħra. li kellha ħanut b'dawn l-affarijiet tal-ħjata, allura kienet interessata fil-qoton ukoll. Kellek ieħor Ġermaniżi u kellek it-Taljani u anke l-Franċiżi li dawn kollha riedu l-aħjar prodotti u Vassalli kien iżomm għajnejh fuq il-bżonnijiet li kien hawn biex jara jsibilhomx suq ġo Ruma. Ġifieri Vassalli, ta' bniedem għaqli li kien, kien jaf x'tirrikjedi s-sengħa tal-qoton. Is-sena tal-qoton kien jaf, il għaliex il-familja tiegħu kienet tkabbar u hu kien anke mdaħħal fil-negozju hawn fil-familja tal-qoton, tant hu hekk li fil-lexikon biex tant daħal fid-dettall fuq il-qoton li tana 97 kelma marbutin mal-industrija tal-qoton. Jiġifieri bniedem li jaf mill-A saz li trid tkun taf fil-qoton. U l-istorja ta' wara turi li tassew kien espert fuq il-qoton. Inti, mill-studji tiegħek sibt. li Vassalli kien jikteb żewġ indirizzi. Wieħed minnhom kien tal-Avukat Paċ. Sewwa sew min kien dan l-Avukat Paċ. Ara fid-dokumenti. Ara kemm kien bniedem metikuluż. Dak kien jaf li jekk jiġi Malta, kemm Camilleri u kemm Camenzuli se jfittxuh. Allura ġab id-dokumenti kollha u waħħalhom fil-kawża. Issa minnhom jien studjajt kif itihomlhom. Allura l-wieħed jgħidlu pereżempju Palazzo Spinelli, mela hu kien joqgħod. f'appartament f'dan il-palazz. Wieħed minnhom kien qrib id-dar jew fid-dar tal-Avukat Paċ. Issa, dal-Avukat Paċ kien persuna prominenti. L-ewwel xogħol kien wieħed mill-favur il-Revoluzzjoni Franċiża. Tant li kellu il-grupp tiegħu madwaru li daw riedu jmexxu l-prinċipju ta' igwaljanza, fraternità u libertà. U dan l-Avukat Paċ tant kien entużjażmatissimu fuq ir-Revoluzzjoni Franċiża li malli l-armata Franċiża ġiet mal-bibien ta' Ruma kien hu l-ewwel li waħħal tliet arbli tal-libertà, dak kienu jkunu arbli bil-beritta tal-libertà fuq, waħda fuq il-Kampedonio, fejn allura hemm il-Parlament, l-oħra Pjazza di Spanja u l-oħra Pjazza del Popolo. Allura dal-bniedem kien biex ngħidu hekk prima fruntiera tal-moviment Franċiż ġewwa Ruma. Ġifieri Vassalli kien influwenzat minn dan l-avukat paċ? Jiena naħseb li l-ideat ta' ta' Malta nazzjon u ta' drittijiet ta' poplu sovran ġo pajjiżu sewwa ġie influwenzat għall-inqas jekk mhux mill-avukat paċ direttament. imma mill-moviment li kien fih. Issa, min-naħa l-oħra, dwar dil-kawża, kien joqgħod fid-dar tal-avukat. Naħseb jien, l-Avukat Paċ tah il-pariri kif f'dil-kawża jipprepara ruħu u għalhekk ġab id-dokumenti kollha biex juri l-iżbalji li saru fil-bejgħ ta' dak il-qoton u barra l-qoton għandna wkoll li pprova jbigħ iż-zokkor Napli.
Nafu wkoll li meta Vassalli rritorna Malta, huwa mexxa komplott kontra l-ordni ta' dak iż-żmien minħabba l-influwenza ta' l-Avukat Paċ.
Le, ma nistgħux ngħidu li kien influwenzat indirettament, għax inti meta jkollok il-ħbieb ta' ċertu ideali, inti tixrob minnhom bilfors, inkella ma toqgħodx ma' dak il-grupp. Issa, meta ġie Malta u ried jiftaħ skola għall-Malti fi żmien il-Gran Mastru De Rohan u kien talab li l-Ordni jkollha taqsima għall-Maltin, Qegħdin Malta u l-Maltin ma jipparteċipawx. Dika ħasra. U għalhekk l-ewwel għajta tiegħu kienet lin-nazzjon Malti id-daħla tal-leksikon. Sewwa? Issa, di imbagħad kien hemm konfoffa il għaliex anke daw il-prinċipji daħlu fl-ordni u kien hemm kavallieri li huma favur ir-Revoluzzjoni Franċiża u b'hekk flok li jiffuċillawh bagħtuh għal għomru l-ħabs irrikazli.
Meta inti stampajt dan ix-xogħol fuq l-Avukat Paċ kien ċempillek Fran Sammut. Kif kienet din il-biċċa? Dan Franz Ammut ħabib tiegħi kien. U ċempilli għalli kar, għalli sibtli il-ħolq il-mitlufa. Għalli għalli qed nikteb romanz u rrid naqqat il-vassalli mal-moviment frumma. Għalli u inti tajtni l-isem tal-avukat paċ. Għalli xtaq fuqu. U tajtu t-tarif kollu. U niżżlu ġo rumanz storiku. Issa noqogħdu attenti li r-rumanzi storiċi għandhom il-parti awtentika imma mbagħad ikollhom l-immaġinat ukoll. Inti ħu tliet taħt tliet saltniet tal-Professur Aquilina. Għandek il-ħolqa hemm qiegħda Imma mbagħad ċerti nies u l-intriċċi u l-kumplament li kan mbagħad. Ġifieri inti permezz ta' studji tiegħek Fran Sammut sab il-ħolqa nieqsa biex jikteb dan ir-rumanz. F'din nisġa ta' ġrajiet li tinvolvi il-vassalli fil-ħolma tiegħu ta' Malta bħala nazzjon